London kulondon kunobva mapounds nemausa ndokubasa okuti unobva wagara kudai ara kule vakakura kara haisatozviziisotondokubasaiko mm, ah, uri kubasa zveshuwa ha ipo pakanaka ukandobata batawo eh, mm, asi unoziva kuti hausati warwora usanonasenza uchipima basa racho unokura unoshasha uchembera ukazorabuka Eh, rinorambisa saka ndokuitawo ndinomarara nyama saka muri kuti apa muri kuti nyama inoma saka ndiri pabasa ndofanira kushanda inyozera anditi uchitaimawo eh, eh, usabva waenda mberi kunga wape uri permanent iri pabasa haa zvedu ndiri mapermanent ozati makambani anamusiya mwaya ndiye kungoti musi wanenge akatofizuka anogona kungosvika kudzinga imese pakanaka kana kungotukwa dzongwaiwewe unosinza uchiona kuti umwe uri kusubawo here bara uri kukanyawo here haikona kubva kuti ririri ndingaziva kuti ndiwe uchaita number one iwe unenge uchiitira zvekuti magezi akuoneka aitoshanda unofondoka hope kupafa makudai nefosho panozi chera iwe bofosho mumwe wocherawo eh, ah, isu sitozotaiita kusvika tichengetana tichengetwe kudai kaisaka munomboshanda zvemukuropamaiwazoti izvewo

unosadza richiri kukwata hageti zvinhu zvake 8 nochianika madziso angu ari kukutarisa kairi ari kuda kubuda mvura pane something something mufanira something hmm, handinyasi kukuona yekuti maramba kunditengera doro here sekuru ndoro vaide kuti unditaurire something yacho ndichakutuma wanditaurira hapana something hmm. ngori matiwikendmushoyo wazoteera

Iyo ndakaiudza ndikati n'ombe handi chiro chokungotanga kupa munhu iwe usati waita basa nokuti n'ombe yakamirira zvakawanda pamba ende dzimwe n'ombe in'ombe dzatakangosiirwa nanamudhara dzisingaiti ngoti ndingotora yotongoti yotongobuda n'ombe saka kuuya ungauya yake achigadzira pamba kungoita zvimwe zvaangaita asi mombe asi tazoto ati dzvi munhu wacho kudai kani tadii kundosiyana nazvo sino tosiyana nazvo asi waivana umbouya zve pamba ah, achitaura makuzokunun'una yemari akadaro eh. aiwa kuiwoko ah, ngatimboisiya timbofunga eh, timbowedu unondoita mwana handiti mwana wato hapo kare yeah. eh, totochengeta mwana wedu tisaende zven'anga izvi asi unoda kuzikanwa zvemunhu wacho wake utongoti sekuru haasiri watanga wabarira pamba mwana wedu akawanda ngatichaenda totochengeta muzukuru wedu uchazotibatsira mangwana saka ingori shumba eh, eh, todii ndiyo shumba zve eh. ndibome hapakaipa eh, hapana mutupo wamungambomupa inini ndinongotedzera zvamunotaura vatete mm. eh. ndongotedzera zvamune mataura ndo zvandotedza hapana ngachitosare nazvimimi mazamwana wato apo kare edu eh, mwana wato apo kare kwatogwinya kutochengeta mwana u imwana sekuru wacho muchisenza kuti uzote oenda ukreshi oenda kusikuru tofundisa mwana u zvikomborero zvedu zvitapiwa izvi haa uyo kedha uyo ndatomuona kuti haa zvakarongeka haa ndizvo chaizvo eh, haa zvakatirwadza zvazvo but haa eh, ndaona kuti zvinenge zvine ficha mhiri saka hatiti zvatoita ndakuenda makuenda sekuenda tati ndobhuya musikana asati abika muzovakira mberi zvinoita mazuva ano basa rakandiwandira rakawanda sekuru maifanira kuenda magezvo kana pakrismas chaipo hamuna kuona kuti hana kubatika zvaitira sekumhama akandifonera ndiuye eh. zvaa zvaa kuti mai vatsva musana mwana vatsva dumu zvinhu zvacho hakuna waibereka munhu zvaa zvakawanda eh. asi makaita ndipo makawana mayusa yanyu yazve

simboretewo zvekundozwa amwe anyore kureta mari eh. kureta mari eh, maakudai inorema iyi madzibaba chokuchopu aya anoona akabva anotiwo hope idzodzo nemo nemo akati izvozvo kwakaenda munya ikoko zviri kukonzerwawo futi nemhepo iyoiyi iyoyi yemombe yakatorwa yambuyawo ikashandiswa parufu iyoyi ndozviri kusakisa kudaro muri kuziva paya wakambondiudza futi kuti mm, vanhu ivavawa vakushei nemvura yemunamato vachipinda vachibuda mumimba iyo ichangooneka muridzi wayo wanoona baba wayo ya eh. paya mukandishora mukati tete zvenyu zvekuda zvechipostori Ah, pamwe pacho munenge wakavhiringidzika hazvizo hazvikasike kudaira mm. eh, hazvikasike kudaira noona nyangwe mafuta akabva south africa chaiyo mm. kana munhu arwarisa mungamuzore kana kuita kunamira mm. ganda harikasike kudaira mafuta eh, nhamo yanga yatikwiza paipa yanga yatinyanye saka Ah, eh, kana muri kuti vadzibva vachop chop vadai ko zvino ava varume venyu vari kuti chiwo agamura mukenyi kakawanda kuzungaira kakawanza hope A- a- ari kuti chii uyu mwana watabhita muri kuziva here kuti tabhita anga akarohwa kuchimanimani ehe kwazi unewe kwaakazonochengeteswa nehope idzi kwaakanochengeteswa uku kuhama futi dzanani dzana munya Tandode ava baba vamwe neiye esara pavana uya muinaye uyu ari kumbotiikonevandakanana nangu mazibaba chobuchobu unotofamba akatoti bhodhoro remvura yemunamato unotofamba naro riri mumaoko unoswera anga ari pasi pemubhanana ana nechaanoziva uya sekuru zita remwana watabhita rainzi ani zve muchariziva aiwa riri pedyo riri pedyo asi kuti gamo ah. gire ah. getu getu getu aehe getu eh. aiwa ndakabva ndamutondera nekuti pana amai vepana pamaraini panapa vanochena ma vanoti kana vakunetsana nemurume vani ini handinzarweini getu eh. ndakabva ndaribata ipapo getu ndigetu mataura zveshuwa ndegetu ndigetu Eh. getu ya getu asi ari vanhu vanga vakura sei kuona kwenyu kubva paakaberekwa paya getu kusvika zvinei Ah, mama vasikana vamazuva ano ava kava vave vari ana kungofufuka mukunyanya kunge kusiyana kane musikana wangu uyo kwenda kunotora huku eh ana eh. mwana usiyana eh uyu wenyu uyu mukuru zvichana pane uyu mm. asi ka vana vamazuva ano ka vanongokura kunge hohwa kakuti ukauona uchibuda nhasi ukati unonokera manheru unenge watokomba watoora wakutoora Hino sekuru inene ndinoda kubatsirwa. Ndiitei kuti mundibatsire tarisei dambudziko rese iri sekuru ndakuuya kwamuri imimi ndimi hama yangu. Ngwara ine hari but munoziva chikari chaicho chaicho vanhu vanotaura chitanzi chinonaka vanhu muchichinjana so kumwa kwekuhwawa hwekusheyana kuda so hanzi unochishona chishona plus chinoitwa neanhu asina mari chishona chiya chinondoitwa neanhu asina mari ane mari yesusa achiiti zvakadaro zvokutambidzana tambidzana bwasopo eh. poison fanika azukuro eh.

pawataurapakaomera ndokuri pamuri inini hainetsi ba ini zvandichaitaka ndatombonzwa wangu mungezi wangu achiti mangwana anogona kutiitira zvishoma saka tikangoitirwa zvishoma muchaona ndauya netwo ndasiyana kuwacha sadza racho rageti rii ah, kuti ndakaguta namboyamiki paya ndina nebasa naro Ah, chana getu sikisika inosepurawo futi unoita uchibvisa zvimwe geti unozobanha magirazi hmm, magirazi ngeechirungu ayo geti ah, unomboona wa tv here geti kana kuti kurara badzi o oh, ndisipo ah, Mhm. une muzukuru wangu uyu ndozvamunoona izvi ndozvekuona tese izvi tichitodzidzisane zvaana mai chisamba Ah, kuona. Eh, asi chako yati cheku cheku Ii, zverara kudombo zve Ah, unotikwadza manyada edu kani Mm. Eh, yachaya apa. Mm, yachaya pakashata Mm, yachayapa ava kuti chada kutoisiswa zino kuti ndikaisisa zino harizorwadzei mushonga handiti kuiswa zino haa rimwe ndaitoda kutobvisa ese ndoiswa ese

zimuzaya rangu iri ah, iro iro iro rakashata nekutizwawo skuru iri kadai tiri kuya mabenefit mani hamuna mani chipo chake anyway wo uyo chipo chake chekusagona Eh, toti ichi Mm, hakuna chipo chakadaro minyama minyama chipo chekusakona undibatsirei ndimi mwana wababa wangu ndapota hangu wari kumhepo wandifuratira here chiiko Mwana waThabita kwazi anofanirwa kugara neni. Munya kwaakatiza wakaribva kuno kune kutiza pamwete. Nhumbu nemabhegi zvanga zvauya. Uko kwaakaenda kwazi ikoko uchanotiparira dzimwe. Uyu musikana uyu uchauyawo nedzimwe dzine tsuro nembwa kupinda nayo mumba. sekuru saka zvinoda kubatsirwa nemi hama yangu mwana wababa baba munini waya wamucha um, baba munini waya wekureba waya wekakodza wemuchanga muchiuyu ndimi munotombosvikawo kumba kwavo munotye imi mukusvika kuti muri kugara sei nehanzvadzi yangu iri kuuya nematambudziko tarisai matambudziko andabatana nawo sekuru Haa kandyire kaye kanooneka kuti kanyanya hapana zvaanogadzirisa kanomwa vhinyu kakanenge akabata bata iye uya uyo kanomwa vhinyu zvisikaiti iye kana kumeso kwake kusviba kwekwa anenge akudzokerwa netunhu twake anomwa vhinyu zvisikaiti Ah, kana evhinyu yacho iyi kana kana- pakafa baba uya ndini akambopumwa kuzi haana kumira zvakanaka Nyumba imba yangu. Maita sekuru. Chiya zvanzi woita zvinhu zvakanaka ere? Mai mofamba zvakanaka. woita munhu pai ku- Alright. kutozondinyadzisa Aiwa. ndakadzora mwoyo wangu Alright. asi ndaa ndarwadziwa u- u- uku wakungoti nyaradza nokuku kuna chete Nenyasha. Nyasha. Bye bye. Ndozonzwa zvakawanda mazuva ano kune mafoni

kutaurira sekuru zvekuti tatsara zuva rekuotora birth certificate racho ivo vachanongwari firi mutozongoenda navo ewa isu tega hazviiti tofanira kuenda inini nasekuru mhm. toenda kodhoresa gara anaro akuri anaro sinzi birth record yake iripo tozongovaudza bcoz azviitoti tiende tega bcoz ndovane birth rinoise neminenge yangu

apa tete vakutaura kuti ndisirege kuenda kun'anga futi apa n'anga yakatora heti yangu ikatora mari yangu ikandibhadharisa chirungu apa inode n'ombe asi vatete vanenge vari right kuzi n'ombe handi chipfuwo chekungopa munhu apa inini ndoda kuti inditendekere munhu wakashinhwa nemwana wamai vangu ah, nyaya dzacho izi haa parudo umbonyatso kugaya chaipo chaipo wakagadzikana usingamanye manye asi regai timboona tikambotevedzera zvavanoreva vatete vacho asi n'anga inofanira kundiratidza munhu wakashinha Mazina embwa pachindau. Mazina embwa pachindau kuti ikoko. Mazina embwa pachindau. Dai rari nedictionary zve waiti unotarisirwa kuti mazina embwa chii. Kuti mazinda unenge aiti igudo. Igudo. Sanga vediwisi. Kule. Eh, mzee. Ah.

Dari ndariona here sekuru? Mzee mama mari dzemabhiri dai dzitengesi pepa dai. Kunze kwacho kwapisa uku sekuru. Kwapisa, kwapisa. Saka magara yenyu panofufutira mhm, kwa. Mhm. Wa zviri nani. Taneta nekundomwa macold drink mumbomo. Zeta ndongogare panze. Ndandiri mukati umu sekuru ndichimborongedza rongedza hangu mukati pane zvandaichimbosunga sunga nekuti pane zvandandafunga sekuru panguva inoyi. Mhm. Eh, ndandafunga kuti ndi- ndimbodzika kumusha kudzika kumusha kwakanaka here nekuti kubva pakafa baba paya Mhm. eh, munhu akasara achichengeta mombe ndova- ndova ndoda kunoti ndinoona kuti zviri kufamba sei nekuti ndiri kungoita zviya zvongofonerwa kunzi mombe ndakasiya ini pandichikuziva mombe dzanga dziri 8 saka ndaingonzwa kuti pane yabereka pane yabereka hono pane yabereka hadzi mombe yafira mudhibha mm. imwe mombe yazoshaikwa imwe yonzi hanzi yaitwa yabatwa nechirwere mm. saka ndandafunga kuti ndimbodzika kumusha ndidi ndimbonoona zvipfuyo mm. apa uri kutaura soko rakanaka handiti kasekumboona mhm. zvipfuyo zviro mhm. zvakanaka zviro zvababa ako eh, eh. zvakanaka zvinongororo wangu zvinoda kuchengeta handiti ka mhm. handati ndimbonoona kuti zviri kufamba sei handiti ka eh, nekumbosiyawo ndasakurira sakurira mm, mm. Eh, ah, soko rako rakanaka muzee handiti ka ah, ah, ndandatosunga hangu kabhegi kangu ndikati uone kusumudzira eh, horaiti wanga wafunga kuti unoenda kuenda zvavii inini ndandoda kutoti hapa kuno parino ndonorereka rereka kudai so ndonobata mabhazi ikwedu rekubhoyera ndi munoziva kuti nderimwe rinosumuka na one eh, ukarinonokera mapere mapere ndakazwa mapere kuti ukasvika usiku unoriwa nemapere eh, ndodzozaza mm. kwamuchierenga kukwaidzo ndo dzinenge dziri umo eh, mm, ndadzizwa umo ndo nyaya yacho iripo sekuru mhm. pano ndinobata bhazi iroro ndiioriht muzaya wati uchitonditaurira nyaya yako iye kuti Mm. pane hope dzandiri kubata mazuva ano dzaane nguva ndichindodziwa hope mururota mari here se mm, hadzisi mari haisi mari hadzina kunditi twaso hope dzesu ndadzirota ndadzirota ndichiti a ndichazoti ndootaura inozvauri kutaura kuti umbofamba kufamba kwako kudai wafamba zvakanaka mm. nekuti zvandiri kurota zvacho ndiri kuzwa kunga zviri kuzwi musikana musikana unga wasi kufamba zvakanaka nhaasikana sikana, sikana. hakuna musikana wauri kuzwi pane zvaunenge uri kuita here ndiri kuzwa kuti ei musikana wacho kunge ari kuzwi getu ndizvifananidze ipopo ndirikushairwahope pamwe munhu unenge washaisha urara dzonguva hmm, asi mazuva awanda kushaisha kurara nekuti rava vhiki rechitatu kuti ah. kwese kushaisha kurara mavhiki matatu ah, pamubhedha wangu uyo uyo wakanaka uyo kushaisha kurara handiti ndiwo here wairara pasi aa ah, pamwewo jira rinenge risina kufuga kumakumbo saka chando chikawanda munhu unotorota hope ukataura zvemachira zvo ndati zvese zvouri kutaura handizvo zvinoti hope dzangu dzishate ini ndiri kundokuziyisa hangu kuti mm, pane denderekete uri munhu ako iwewe ndiri kuti dai wandodzibata nokuti pane kabopoto kari pamberi apa ah. apena handisa ndanyasa kududzirwa hope dzidzi asi kabopoto kaka ndiri kukazwa nyama dzangu hadzisi kunyasa kuti mm, mm. ndiri kuti kukutarisa ndiri kuona unga zviri kundonenekera nenekera kwauri uku Hino handizi- Kurota, sekuru anhu akavati Eh. anongorota handiti kuenda ko uchipetuka uko Eh, eh haa Eh, ndichadzoka ufambe sekuru zvakanaka aiwa ndinokutendai sekuru makandichengeta Hapana ndakava ine chakashata rugare basa, sekuru. Handiti nguva chakashata. yakanaka panapa ndakagara zvakanaka mukazonzwawo robuda nepasipo Mhm. aa kureva kwevanhu sekuru ini hapana Mhm. chandinoshora panapa Aiwa. ndakave nenguva yakanaka pamba pasekuru Pakanaka vangu

Uko kumapurazi kwemavutaura ukunotsvaga pfungwa yangu inini iri pekuti mwana wavo anga akamboti imwe imba kunga kuti kukwekwe kana kuti marusape saka uku kumapurazi uku kwakungoendawo ndiri kukutyira futi one kufamba Makumbo angu obva azobhenda paya honai kupera kwendaita kunga zvikofore zvekukofora munorimwa machibagi zvichidai zvichihara zviya ndichipota kumakumbo mm. e, asi umu marusado marusado e. Eh. zvanga zvichida foni mm. tanga uine nhamba dzefoni kaanzvadzi zvichida zvaigona kureruka nekuti mazano hazvisizi kumwe kufamba kwayakusiri kwakusadharara ka Kumwe kwangu kwakungodai so wongotsvaga apapo wongoti haro nhai nganana nhingikiri vangabatiko nechepapi ee zvino kana toitaita zvekungofa papi pese tofambazviri easy izvi madzibaba cheku cheku unondipa nhamba idzi dzefoni dzavo kuti try idzi wane digiri repamusoro rekuprofita waya vanhu mm. eh, wanondipa waya kuti try nhamba ah, izvozvo zvingareruka nekuti yangu unotanga kufamba kuchikaira nenyika yese mari yacho inofamba inombobva pai ipapa saka yapada kuti paonekwe titange kuti totanga zvi mundibatsire sekuru ina handichagari mm. mosimbisaona mbuya asi inini zvendiri kufunga nekuonda kwandaitawo ndichambouyawo kuno Mbuya ombondichengeta ombourayawo huku muri kugadzira ka zvinhu zvamuri kugadzira mati wakomana wari kutenga wamudoti Eh, ah, mudhara vachitenga zvizvi, zvizvi. inini ndotomboya ndotombochengetwawo kuno Ndikutonzwa itsva kutorira rira. Eh. Yazvi baba iba ah. Handichagari basi. Mabhazi betsoka nazvo izvi. handichagari seku Tete zvakanaka Eh. iyi. Ah shoko renyu ndarinzwa. ehuni Eh shoko renyu ndarinzwa. munoti munoti tete wanga wabva atora chingwa kumba kwangu hakuna kana chiri akavhura storo unoita madanha madanha enyu ayo nevaroora venyu hazvino kuti ndichakuperekedza teta ivo igaroziva kuti kuti mauya sekuru havaperekedziba vanongoperekedza nemeso vagere panzvimbo imwe gumboriya ya zvinonzi tarosarira zvechokwadi hanzvadzi yangu pese paiwira panapa hapana kana paanombouya achitaura nyaya dzinofadza nhasi sekuru zvati zvakati mangwana sekuru apa pangu pakati zvakati nhasi uno nhingi wangu wa... kuti dai zvitupa zvaiva nyore kutoresa ka uyu ndamuchinja zita ndamuchinja zita kuti ndimuti tarusarira ndimuti tambudzai tambudzikai ashupikai ah, ah. asi kuti mabedi nxisi nhau dzake nguva dzese nguva dzese haana nhau yaanouya nayo inofadza nxisi kungodai so zvati zvakati ini ndii ndotosara ndotozvimba musoro panapa nekufunga nhau achinyanya kuroorwa kuroorwa regera tazvida akati dai hanzvadzi yairorwa ka